میرے نام محمد اجاز تے تو چینل کیندا رہدے پے وے چینل جی ہائی صاحب اسا مزدور آ کوئی نہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ساری کمپنی ہے جیسا ملازم آئی او یار تو آ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا یوٹیوب یوٹیوب چینل سلیم محمد کھوکھے والا تے محبتہ منڈنی ہے نا جی ہاں، جی ہاں۔
شیئر کرنے شیئر کرنے تے محبت بھی نال کر چھوڑنی ہے جی ہاں، جی ہاں، محبت تے اج دا ویلوگ اساں بڑا وی آئی پی بنے سوں ٹھیک ہے تساں آکھو جی میں او خبار اچ لکھا ہویا ہے۔ چلو کوئی ڈوہڑا سنا ڈو۔ آدھے جیکوں آپنڑاں سمجھ کے پالیا ہم۔ اے نہ اے پرانا ہے۔ اے نہ اے نہ کھڑ نواں کو نواں۔ نواں۔ کوئی نعت نعت دا ڈوہڑا سنا ڈو نعت دا۔ آدھے ملی تو ملی کیا بن کے ملی ارے بے وفا بن کے ملی۔

السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے السلام علیکم ویور امید کرے سو آج دا ویلاگ تو کو دلچسپ پسند آسی کیونکہ ساڑا اجاز ملانگ نے ویلاگ سٹارٹ کیتے ہیں جی۔ اور اسا ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے کیبن تے آ چکے ہیں روزی روٹی کریندے پے بانے ہیں تو کو ویڈی کھینے دے نال ساڑے صبح صبح اجاز ہستی فیمس یوٹیوبر ساڑے نال ہیں تے تو کو پیارا پیارا ویلاگ چیک کروے سو سرائیکی کلچر تو سرائیکی نظارے پیارے پیارے خوبصورت جائیں جی جی تے ساڑے نال جڑے رہو جی جی آج تک ساڑے نال جڑے رہو سارے نال جڑے رہو آئے

تے ٹرین آندی پی تے تاکو ٹرین دا ماحول ڈکھیندے پے تساں ساڈے نال رہسو محبتاں ونڈیسو ماحول سرائیکی کلچر دا واہ واہ ہے تے دل دریا ہے کاغذاں دی بیڑی ہے تے لوگ چڑھے ویندے اساں سلاح ہے جسے ویور ٹرین آ گئی ہے سپیڈ ہے جاندی پی چیک کرو ویور اے نظارہ ہے ساری ٹرین دا مال گاڑی دا نام ہے تے خوبصورت نظارہ ہے تلے خوبصورت جیاں بہار ہیں اتے ٹرین گاڑی چل دی ویندی کیا بات ہے ویور کیا بات

اے سامنے آلا لاسٹ بوگی ہے اللہ حافظ اے گیا ویور تے ماشاءاللہ میں محبتہ ونڈو تاکو پیارا پیارا ماحول دکھے سورا ہم سرائکی نظارے سرائکی کلچر یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیلا سرائکی تے مزید محبتہ ونڈو تاکو دکھے نے اگاں دا ماحول ویور ماشاءاللہ اگاں چل پہ ہیں تے کرکٹ دے گراؤنڈ پہنچ گئے ہیں کرکٹ دا میچ تاکو دکھا ونڈ تے بڑا پیارا اور خوبصورت جی کرکٹ دا میچ تھیندہ پہ اساں کہ اپنے پیارے پیارے دوست احباب کرکٹ دے شوہینہ کو کرکٹ دے ماحول دکھاؤ اور نال ماحول ڈیکھو کرکٹ دا بڑا پیارا ولاگ تھی ونڈا لے تو سنسڑے نار راسو اور تو کوئی میں پیارے پیارے سریک کی ولاگ ڈیکھے سور آندے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویبر تو ای میں تو سن محبتہ منڈے سو تاکو پیارے پیارے سریکی کلچر دے ولاگ ڈیکھے سور آندے خوبصورت جے اور ویبر اے کرکٹ دا بہت وی آئی پی میچ ہوندے کرکٹ دا شوق ہے اور کرکٹ دا کو ڈکھا منڈا سا کو دل تھی دے اور اسا مطمئن ہے تو آڈے تے سارا ولاگ پورا ڈیکھسو سکپ نہ کریسو ویڈیو تا دل تو تہاڈا شکر گزار ہیں تے میں آنداں کہ وی آئی پی دا کوئی ولاگ لگسی ساڈا دل چسپ ولاگ سرائیکی کلچر دا پاک ولیج لائف دا ویور کرکٹ دے میچ تے گئے کھڑے کرکٹ دا میچ ڈیدے پے ہیں اور اپنے دوستاں کو بھی احباباں کو بھی دکھیں دے پے ہیں ڈیدے پے بھی ویور چھکے چوکے لئی پے ہیں عوام موٹر سائیکلاں دے بھی لین دی پٹڑیاں نال ہی عوام ہی عوام بیٹھی ہے تے دوست احباب سارے ماشاءاللہ ساڈے نال والے گاؤں دے وچ سارے کھلی آبادی ہے نا ہک اتھے کرکٹ دا میچ ڈیکھنڑ آوے نے۔ لو ویور بال آندی پئی لگدا پیا وے چھکا۔ چھکا تاں نی لگا چلو کوئی گالھ نی بچ بچا تھی گئے بی سنو ویور تے ایویں نال راسو ساڈے محبتاں کریس اتھاں کو پیارا پیارا سرائیکی نظارے سرائیکی ولاگ اے وی سرائیکی ولاگ دی ویور شان ہے اساں اپنی طرفوں فل محنت کریندے پے آں اپنی طرفوں فل کوشش کریندے پے آں تہاکوں پیارے تے پیارے سرائیکی ولاگ ڈیکھاؤں

باقی تہاڈی کول تہاڈے نال محبت تہاڈے ایہا ہوسی تہاڈے کول کویسٹ ہی ہے ساڈی ساڈا چینل سبسکرائب مارا کرو ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو ساڈے نال محبتاں ونڈائیاں کرو تہاڈی ہیلپ تہاڈی سپورٹ ساڈے نال ہوسی اور اساں ان شاء اللہ تعالی کامیاب تھیسوں سرائیکی میچ ہے سرائیکی کرکٹ دے کھلاڑی ہیں سب دوست احباب سرائیکی کھڑن لگا چھکا لگ گیا ویور اے کیچ لو وی ور ہو گیا کیچ کرکٹ دا کھلاڑی ہک تھی گیا آؤٹ او کالی شال ڈالا ماشاءاللہ چلو خیر ہوے ہوندی تے وی اگوں نواں کھلاڑی آندا پے تے ڈیدے پے ماحول تساں نال رہسو محبتاں ونڈیسو تاکوں ایویں پیارے پیارے نظارے ڈکھائی ڈکھائی رکھسوں۔ اور ویور ماشاءاللہ ساڑھے نار راسو تو گیویں سریکی نظارے پیارے پیارے ڈگھے سوران دیں یہ دے بیوینا چھوٹے چھوٹے بال بھی کرکٹ دا میچ ماشاءاللہ انجو ہے چھکا لگ گیا ویور پرلی سائٹ دے سارے اڈے دیکھن لگ گئے کیونکہ شارٹ لگی ہے نا چھکا چھکا تھی گیا تے میں دا ویور کیا بات ہے چھکے چھوکے بال چھوٹے چھوٹے لائیانے اے وی ہک شوق ہے بھئی والے بھائی دے ہاتھ نال چوٹ لگی ہوئی اینگل پٹی ہونے کرائی ہوئی چٹی پٹی تے باقی وجہ کافی ساری عوام ہے لین دی پٹڑیاں نال ہی بیٹھی تے سائیڈاں دے وی عوام بیٹھی تے لیکن اس سٹینڈ دے موبائل لا کے نہ ایتھے ویڈیو بندی پے ساری سٹینڈ دے لگا کھڑے موبائل تے ویڈیو بندی پے بڑی پیاری جے دے دے پے وینا یہ شارٹ لگے چکر لگے مزید رلے رلے رازو سارے نال تو کو پیارے پیارے بلا کو دکھے سوان دے سبسکرائب کرنا نہ بھولے کرو سبسکرائب مارا کرو سارے چینل کو سپیشل پرسن ہے ریکویسٹ ہے تو ڈے کو

کیونکہ ساکوں تاں مزہ آندا پیا چل کریندے پئیں کرکٹ دا گراؤنڈ سجا ہے پہلے وی ولاگ وی آئی پی بنڑا ہے ماشاءاللہ خوبصورت جیاں اگاں کرکٹ دے میچ دے بڑا پیارا جیاں ولاگ تھیندا پیا ہے آ تیری خیر چھوٹا چھوٹی شاٹ لگی ہے زیادہ وڈی نہیں لگی میں کہ شاٹ لگ گئی شاید شاٹ نہیں لگ سکی لیکن کوئی گال نہیں چھکے چوکے لگ سن راندے تساں ڈیکھ سو راندے محبتاں کرے سو راندے تاں کو پیارے پیارے سرائیکی نظارے ڈیکھے سو راندے اساں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والے ڈے دے پہ بھائی ہاتھ تے نا چٹی پٹی بدھی ودے